Gotî biyaniyo. Biyaniyo. Biyaniyo te çavê min bi tariya berî pervangê xapand. Te dilê min bi xatirxwestina stêrên bê veger sotand. Biyaniyo te çira li ber konê xemgîniyê vemiran. Nima zanim Nima zanim hêrsa stranên xwe li ber çi dayî bilorînim. Felek li min hildibe nahêle xwe ji bîr bikim. Her kêlikekê biyanî û tebirçîbûna min î tazî bê lhevpêçan û eşkere kir. Bi xwe li xwe dicivim, navê te dikim sira bayan, li nêv girêka xweziyan, li ser pişta xarxalokan ji rokê re dişînim. Bi tenê, bi tenê serma nivînê ji biyaniya te hiltînim. Karwanê. Pirpirîkên bindewariyan gelek hilma min diçikînin. Biyanî yo, biyanî yo tenê li ber pala sîngên sêvînî tu radikevî. Li bazara dam û şeşrengan tu bêgir dilîzî. Canek carekê tenê tu ji min re nebûyî baweşîn. Dil û dîn û biyaniyê te jî dîn e. Li şaristana, li biyabanan, bi stranên hozanan sirûda hevdîtinê bi awa zorzanan ji kevoka zajr re dixwîne. Biyaniyo, biyaniyo ma te bêriya darê zeytûnan nekiriye. Ma te bêriya beniştê xezalan li deşta sînga min nekiriye. Ew buhar, ew tole û kulîlkên nîsanê li bejn û bala min bigazin in. Li hêviya destên te yê pîroz in, li hêviya piste pista çavên te ne. Destarê dilê min xopan e, ji hêrana hestên te dilzar dimîne. Biyanî û sawîr û wêneya te di semaya civîna min ferzendê de. Bûye pixûtekî pîroz, bûye hirmizê xewnê, bûye çiraya geş li koşka pîrê mixan, li ber her hêtî bi cî dibe. Min dike mîra çînê, min dike mîra çînê, pireke mezin ji min re ava dike. Tena tena li ser diçim û dêm. Biyaniyo bazê li kohê bilind poşekê ewran ji ku ji nûv de milê xwe bi milê te bixînim. Weke bilbilekê serê sibehê ji te re bixwînim. Rêka te da ser, kuç bi kuç, gav bi gav pîvan in. Di bin hêza raz û veşartokan de tu wan dinixumînî. Belê, belê te ji bîr kir siya dara ku em her dem li ber dirûniştin. Te ji bîr kir koçk û seraya Yildiz ku ji te ji bo min ava dikir û der bi li der lê digerandim. Biyaniyo, biyaniyo tu dizanî ew meşên li ber peravên ewan gol û kaniyan, Li me çûne gilî, derdûr, tixûr, pût û latên keleha Hesenkêf wa ew jî weke şahiya me bin av dibin. Wilo şemala dikildana hêviyên me derê ketî, li ber bayê biyaniya te dike ku rewan bide der, wilo sîtava li ser pencera min î herî bilind roj bi roj hetav dide ser.

Û hin di hêlana cûdabûnê de heman dilorîn. Pirsê ji mija li ser çemê Xêbûr, ji kaniya Banos û ji çavkaniya Kibrîtê tu bihnekê bikişîne. Da awazên bêrîkirina te bikim pîşo, têkim devê birînê. û dûriyên ku li hiş hatine pêçan pêk bikewînim. Hem xweziyên dîl ku li hinavan kurk û qeremok in, mîna çilkên jiyanê li germa dilî û kelkela xwînê dilivin. Biyaniyo, Biyaniyo ji wê roja te tevin li çîroka me rêsand, roja Gamasiyê biryarê vîn û arama te li ber pêlan berda. Roja te pîtze û hamburger da ser nûk û nîskan. Şahînê evîna te, şahînê evîna te ku bi dehê salan li hembêza min kedî bû. Bê sansor, bê dehf û bê tor û bê reqe. Her yek ji me va li asîmanê hilm û bêhna bihara xwe bi serbestî firiya.